Kwazwai mhuri yeZimbabwe, kwazwai sangano raMwari, kwazwai vatereri. Panguva ino toda kudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Tichadzidza pazuva ranhasi takatsamira zvikuru kubva pabhuku yaJohn chapter 11. John chapter 11 musoro wenyaya unotiwo dai manga magara nesu. Dai manga muri pano kana mukada kutandaudza ku musoro wenyaya e, panguva inoyi toda kuti tive nenguva yekunamata baba wokudenga tokudanai panguva ino nemhaka evhangeri kudzwai puwai mbiri even mukutadza kwedu munoramba muri mwari Mwari vanoitira nyasha vane zvuru nezvuru zvevanhu. Dai kuti sangano renyu nemhuri yenyu yeZimbabwe nekumativi mana enyika vakateerera shoko irori vakomborerwe zvivanangise pakuponeswa. Gezai kutadza kwedu neropa raJesu rakaenda pakuchinjikwa. Tonamata nekutenda muna Jesu anogara nekusingaperi. Amen. Toda kudzidza kubva kubhuku yaJohn chapter 11. Bhuku yaJohn chapter 11 inowanikwa muNew Testament. Vadzidzi veBhaibheri kana tingataura pamusoro pebhuku yachapter 11 yaJohn vanonzwisisa e, nezvechishamiso kana kuti miracle yakaitwa naJesu yakashamisa vazhinji inova imwe yemiracle iyo yakakonzeresa kufa kwake pamuchinjikwa tinoona kumutswa kwarazaro e, yaiva hama yake yaida zvikuru e, shoko rinototumwa rinoti iro tarirai uyo anodikanwa nemi anorwara handisi kuzoverenga mavhesi ese andakatarisana nawo asi tichangozoverenga maviri matatu now ndiri kuda kuti munhu wamwari uri pauri wakateerera shoko ramwari ubate bhaibheri rako shoko dzvene ramwari uye neni pabhuku yachapter 11 yajohn inowanikwa munew testament eh, ndoda kuti ucherechedze shoko ramwari kubva eh, pavhesi number 1 tichidzika nyaya iri pana chapter 11 bhaibheri shoko ramwari rinotsanangudza kuti nyaya iyi yakaitika pabhetania rechirungu rinogona kuti pabethani but reshona rinoti pabhetania asi nyaya iyi payakaitika jesu wakanga asipo jesu aiva pabasa ari pamissionary work nevadzidzi vake vadzidzi vake vese vachakakwana judhasi iskarioti achiri pakati pevadzidzi vajesu bhaibheri shoko ramwari rinoti iro pavhesi number one mumwe munhu wakanga achirwara wainzi razaro webhetaniya musha wamariya mukoma wake martha ndiye mariya uya wakazodza ishe namafuta akapisika tsoka dzake nebvudzi rake hazvanzi yake razaro wakanga achirwara zvino hazvanzi dzake dzakatuma shoko kwaake dzichiti, Ishe, tarirai, uyo anodikanwa nemi anorwara. Jesu akati azvinzwa, akati, Kurwara uku hakuzi kwekufa, asi kuti Mwari akudzwe nomwanakomana waMwari akudzwevo. Jesu akanga achida Marta nemunin'ina wake naRazaro. Zvino wakati anzwa kuti anorwara, akambogara mazuva maviri paakanga ari. Dakuti vana vaMwari ticherechedze nyaya iyi. Bhaibheri rati zvino mumwe aidikanwa naJesu akarwara. Cherechedzai mhuri yeZimbabwe. Kurwara hauzi muenzaniso kana kuti kurwara hachizi chiratidzo chekuti Mwari arasha vanhu vake. Hachizi chiratidzo chekuti Mwari hachadi vanhu vake. Regai ndikujekisei vana vaMwari. Bhaibheri, shoko dzvene raMwari, rabudisa pachena kuti naRazaro aidiwawo naJesu. Vamwe vaparidzi nevadzidzi veshoko raMwari vangatoti shamwari yaJesu yakarwara. Kune vanhu vazhinji vakaterera shoko panguva ino nevamwe vasina kuterera shoko vakatotiza kune kuheduka pakunamata Mwari vachiti ivo hatisi kuzonamata Mwari anymore. Makadeyei mwari aterega ndichirwara regai ndinedzere panguva ino mhuri yezimbabwe neni makaterera kumatima naye nyika kurwara handi chiratidzo chekuti hauzi munhu wamwari kurwara handi chiratidzo chekuti mwari akusiya nokuti bhaibheri shoko ramwari rinototi iro tarirai uyo anodikanwa neni anorwara akatereseresa kana mari bhaibheri kuti uyo anodikanwa nemi anorwara toda kuti uzvizive munhu wamwari unogona anga uri paprogramu yemapiritsi easima kana uri pamaprogramu yemapiritsi ekensa etb aids and hiv ecovid-19 munhu wamwari moyo wako usanire kumanikidzika nokuti kunyange shamwari dzajesu dzinorwara kunyange shamwari dzajesu dzinoenda paprograme emapiritsi kurwara handisaini yekuti jesu akudi kana pane akakutaurira kuti musiye jesu nekuti akurega uchirwara munhu iyeye akakunyepera nokuti iwe neni tiri vanhu iwe neni tiri vanhu tinofanira kuwanikwa tichirwara tofanira kuwanikwa tichiita flu tofanira kuwanikwa tichikumbana tichi nevamwe pamadambudzo erino pasi nawo shoko rinotiro shoko ratumwa ndoda mhinduro yajesu jesu anotiro kurwara kwemukomana razaro kwaitiwa kuti mbiri dzosegwe kuna jesu kwaitiwa kuti mbiri iende kuna mwari regai ndikuzivisei vana vamwari iwe neni tiri hari muumbi wehari ndiye mwari muumbi wehari ndiye jesu kristu hatina simba pamusoro peupenyu hwedu rangarirai jobho anoti jehovha wapa jehovha watora jobho akarohwa nemaperembudzi Makadheyei kune meeting yakaitwa nemuumbi wehari iye asipo akangozoona rave jabwa nemashavashava mukati meupenyu hwake akazoona rava denda akazoona eh, yava muviko yekuti zvipfuwo zvaparara akazoona yava muviko yekuti vana hakuchina akazoona akubatwa mavoko kuti nadzoi dzefestibon Nadzoi dzesecond born akazonzwa yava muviko kuti mombe dzose dzarohwa nemoto but ndoda shoko rajobho rinoti iro ndakabarwa ndiri muswi ndichadzokera zvekudumbu raamai ndiri muswi neimwe nzira jobho ari kuti ye panapa handitadzi kunamata mwari nekuda kwezvakandipoteredza madambudzo eno pasi handitadzisi kunamata mwari dzokera pana razaro uyo anodikanwa neni anorwara ndozviziva kuti mudikani even nzara chaiyo haizi saini yekuti mwari akusiya nokuti kune vakatorwara pana jobho ndingati kutaure mudikani kuterera kuterera haizi saini yekuti mwari akakusiya nokuti bhaibheri shoko ramwari nairo rinototiwo nenherera dzose ndiri baba vadzo musashungurudza nherera kuti how the assumption is mwari aitozviziva kuti pasi rino kuchava nenherera thank god you're one of the orphans dzakatariswa namwari kuva nherera haiziyo hatiziicho chiratidzo chekuti mwari hanewe ba terera mikana ngakuti ucherechedze vhesi shoko rinouya uyo anodikana nemunorwara mudikani zvino kana vanodikanwa najesu vachirwara iwe uri kunze uko usinganamati uri vulnerable zvakadini nemadenda eino pasi ende mwari hazi kuti ndarasa vanhu vangu nekuti varwara kurwara handichiratidzo chokuti mwari atisiya pakuti ucherechedze meseji ichisvika kuna jesu jesu haana kupanika nemhaka yei chakanga charwara chisikwa musiki haapaniki kana zvisikwa zvake zvichirwara nokuti iye ane simba rekusika chimwe chisikwa harohwi nehana iwe neni tisu tinorohwa nehana nekuti tisu takabara iwe neni tisu tirohwa nehana nekuti tisu zvisikwa muridzi wezvisikwa hapaniki shoko rinotiro pana akambogara mazuva maviri mai mwana muri kukwekwe mukamagara here mazuva maviri mwana kana arwara harari ende ukaona meseji yasvika yekuti mwana arwara meseji yoga inokuudza kuhudzamu hwekurwara pamwe zvinogona kutoreva kuti atofa bati musiki audzwa nezvekurwara kweshamwari yake anotongogara ukatoverenga bhaibheri yavo zvakanaka vakomana vanapita vanotoshukurudzika kuti nai vakuru koseiko makarelaksa sei makarelaksa regai ndikuudze munhu wamwari jesu avhunduswe necovid-19 jesu avhunduswe even nerufu rwemwana wako jesu avhunduswe nehondo dziri kuwira nyika and for your own information mwari vedu hapaniki nekuda kwepolitics nepolitics dzakatipoteredza mwari wedu hapaniki nedrouti ringawira mupasi rino mwari wedu haavhunduswe nemacyclones ari kuparadza pasi rino mwari wedu haavhunduswe nenege dziri kudonha dzichidhisapiya mumanyanza ndoda kutaurei munhu wamwari kana akavhunduswa mwari therefore he ceases to be god our god is a god who created the heavens and the earth therefore havhunduswe nekurwara nezvinowira zvisikwa zvake bhaibheri rinotiro akangogara mazuva maviri dai uri wekudekani watuma soko kuvazvanzi yako kuti mwana arwara wonzwa kuti havachambopedzisa kuvaka imba yavanouya ndakutaura kuti kubva musiyoyo ndomusi unopera ukama Watuma shoko kuhusband kubasa kuti mhanyai kumusha mwana arwara wonzwa kuti aiwa ndichauya palive handisati ndatora live ndichauya kana ndatora live da kutaurira nezuva iroro muchato unodambuka regai ndikuudzei vana vamwari shamwari dzajesu dzinorwara Ende Jesu akanzwa nezvekurwara kweshamwari yake, amhanyi mhanyi kuzadza matengi efiwo nedzimotikari kuti andoona shamwari yake inorwara. Anototaura zvisingatarisirwi nevanhu kuti kurwara uku aiwa ndekwekuti imwini semwanakomana waMwari ndikudzwe. ndikodzo dai mudikani iwo haufungi here kuti musoro wauinawo adei adei kuitira kuti mwari akudzwe sei uchingochema usingambofungiwo kuti dambudzo rakuwira iri nderekuti mwari akudzwe problemu yauinayo mudikani ndeyekuti mwari akudzwe kushaya mari kwauri kuita nekwekuti mbiri dzose ndokumukomana kutukana kwamuri kuita nekusanzwanana mudzinza why can you take advantage wopa mbiri kuna mwari kuti mwari akudze hapana andinzwa kana bhuku razvakazarurwa chapter 1 tinoona mukomana johani one of the disciples wajesu 1895 ad 95 sorry ad 95 mazuva aneiro Roma ichitonga manerobhasi komana akanamata zvakadhinha zvakadhinha umambo hwenobhasi vakamutora vakanevisa mujere papatmos pachitsuwa paisland vakati tapedza naye achafa aripa hakunazve mufaro uchadzoka kwaari anenge ari parenje rechitsuwa but mwari ngaavongwe najohani johani ari pachitsuwa munhu wamwari anototi epiri kuna mwari anotora advantage yechitsuwa ototi ndaiswa muisolation kuti ndinamate mwari isolation sezvaungaitwa waibatwa necovid-19 vanokisa isolation iwo unototiza isolation but johani ari pachitsuwa anoti ndiri pachitsuwa ipapo ndakazoizwi rakaita serehwamanda ndikacheuka kumashure kwangu zvikanzi johani zvaunoona nyora asati aenda pachitsuwa johani hana kumbobvera aita mahwekwe nemukuru akasika pasi rino akaita mahwekwe aiswa pachitsuwa wadirikita mahwekwe namwari kuburikidza nekurwara kwako ipa mbiri nechitsuwa chepatmosi chiri mukati meupenyu hwako chitsuwa ichi ndechekuti mwari akudzwe magandanga akamusiya pachitsuwa nemasoja akamusiya pachitsuwa handizive kuti vakamusiya nemhando ipi vachisaina nekanuu vachidzokera kunyika kumhiri kwenyanza vakati tamugona tsvatu waro toko waro wange achinyanya asi havana kuziva kuti ndokutosundidzira datya mumvura kwavaita munhu wamwari nyika ino haidi kungochema nekungoridza mhere pamwe pacho paunotarisirwa kuti uridze mhere wadini mudikani kuti o oh lord have mess upon me i want to take advantage emasetbacks andinawo mukati meupenyu i want to take advantage of that which is uh, at disadvantage in me nditore advantage yedisadvantage aiwa wandiri kuti mwari ndida kutora advantage yemuchinjikwa jesu kristu mbune mwari womene ari pamuchinjikwa haana kudemba kana kusiririsa in fact Akatondamatira nyika ari pamuchinjikwa achirwadziwa nemananda ezvipikiri, akarohwa zvipikiri pamuti, anoshinga kuti Mwari varegererei havazivi zvavanoita. Ari pamuchinjikwa akadeedzera it is finished ari pamuchinjikwa akatora advantage yecross yaakatakura kuti nyika ino iponeseke thats why munyori achitiye kana jesu asumudzwa nenyika yose yadhonzekwa pamuchinjikwa ndiri kutaura naamai vakapoteredzwa nemananda enopasi ndiri kutaura nababa vane puresha mukati memhuri yavo zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mudikani tora advantage yekusafamba zvakanaka kwezviro mukati mefamili yako ndiri kutaura nemwana anzwa nekufoira chikoro mudikani tora advantage yekufeila upe mbiri kuna mwari chimboonawo zvakanaka kuburikidza nezvakaipa zviri kukuwira dzidza pana johani pachitsuwa dzidza dikani pana job dzidza pana job dzidza pana job vamwe vari kuchema shoko rakazoti rasvika ndakutaurira munhu wamwari nezuva rechina after four days jesu anoti kuvakomana handei bethania mbiri kuna jesu hazvina kumira mushe bikani usanyanya kutetseka kana jesu asati afunga kuenda betaniya mwoyo wako usamanikidzika asi mukuru pano kusumuka ofamba akatarisa betaniya your life will never be the same again rangarira zvaakaita jesu achinanga jeriko bofu rejeriko rakadeedzera vanokomana wadhavhati ndidhirengoni musiki wepasi rino the creator of the universe akamira azwa izwi rebofu azwa izwi rerombe and rombe kubva ipapo his life yakabva yachinja and it was never kudzokera payakanga iri zvakare asi yakaramba iri life iyo life yakafadza even off penyu hwaro your life will never be the same again kana ukadaidzira kuna jesu jesu akatanga kufamba achiuya nekwauri mdikani jesu akatanga kufamba akananga kumarinda region haana kuzova zvaakanga ari akasara ari normal jesu akananga pamuchato wepakana waini yapera vanhu vakashaya kukisa waini jesu rimwe zuva akananga akanoita meeting mfana akanga aripo nenguva yake zvimba zvishanu nehove mbiri vanhu vakaguta vakashaya kukisa mafufu ndiri kuti mdikani dambudziko rinogona kungovapo jesu asati auya mukati meguta rako Jesu akatanga kufamba akatarisana neneighborhood yako iwe mira pari strategic udaidzire jesu vana mariya vari panhamo vachiimba kuti dai agara pano jesu dai anga ari pano hazvanzi yedu aiziyaifa pandine kukutaurira with or without jesus chinongodiwa kutenda maari thats why jesu paakasvika achibata maoko majuda aida kumuraya akanga aripowo vana pavhesi number 17 inoti zvino jesu akati asvika akamuwana atova mugiro mazuva mana betania rakanga riri pedyo nejerusaremu masitadhi anenge gumi nemashanu vazhinji vevajudha vakanga vauya marta namariya kukuti vabate maoko Eh, verse number 20 zvino martha akatanzwa kuti jesu vauya akaenda kunomuchingamidza asi mariya wakagara mumba martha akati kuna jesu ishe dai maiva pano hazvanzi yangu ingadai isina kufa eh, Madai tofungavo kuti kudya muplate imwe najesu kunoita kuti munhu asafa madai tofungavo kuti kana munhu ari bishop hafi madai tofungavo kuti kana munhu akapfeka uniform yeruwadzano hafi madai tofungavo kuti kana munhu ari mudikon hafi That's why mata akati endai manga muri pano hazvanzi yangu yaifa yaizi yaifa chandinonyaya kuda pana mata ndechekutenda kuti as long jesu ari pakati pedu hatina chinotiwana asi jesu aiva pane rimwe levo kuti rega zvinokuwana zvikuwane kuti mbiri dzoregwe kuna jesu vanhu vazhinji tiri kuramba kuti zvinotiwana zvitiwane kuti mbiri idzoregwe kuna jesu Verse number 25. Verse number 23. Jesu akati kwaari hazvanzi yako ichamukazve. Marko akati kwaari ndinoziva achamukazve pamupa kumuka nezuva rekupedzisira. Hama dzinodiwa pane lese inokosha. Martha in the absence of jesus aitoziva kuti hama hazvanzi yangu yafa asi hazvina kugumira ipapo aiziva kuti one day there is anon day and that day the saints shall resurrect And zuva iroro izuva rekudzoka kwaJesu rinova zuva rekupedzisira. Regai ndikutaurire hama, mwoyo yenyu isamanikidzika. Muri kumativi mana enyika kwamuri. Takarasikirwa nevadiwa, pamwe takarasikirwa nevarume vataida, pamwe takarasikirwa nemabrothers ataida, pamwe takarasikirwa nehazvanzi dzataida. Pandina kukutaurira hama dzinodiwa, pane zuva rerumuko iro Martha raakakonfema kuna Jesu. Zvikanzi, I know my brother is dead today. But there is a day, a one fine day, one day, one morning, a resurrection day, richamuka vatsvene. Zvikanzi Jesu ndinozviziva, afa musipo. But there is a day, one day, hazvanzi yangu yarichamuka. Asi Jesu akataura, but mutendi aitenda kuna Jesu. Akati kunyange razi, afa musipo. Moyo wangu haumanikidziki, nokuti yafa iri shamwari yenyu. vachafa dziri shamwari dzajesu tine hope murumuko rwajesu kristu akafa iri shamwari yajesu mudikani usafira mafufu segonzo panyika ino safira mafufu segonzo ifa ufire muna jesu kristu kufa mtemo wamwari whether we want it or not Sooner or later we shall all die. Tinosiyana mazuva ekufa. Asi regani kuudze mdikani kunyange une mari inovava kunyange uri murombo anosemesa pana mwanofunga kuti urombo haurai kunyange uri murombo unofa kunyange uri mufumi uchafa but the, the bottom line is there is a resurrection day one day resurrection day zuva rekubuka kwevatsvene ndo patichasiyana ipapo pachabuka vatsvene mata anokonfema kuti aiwa aidai mama muri pano hama yange yeropa aizi yaifa but sezvamataura kuti achamukazve ndinozviziva ndakadzidza ini kuti vahama dzedu dzikafa kufa kwavo hazvina kurova pane mudhara anosekuru gora akatisiya akaimba nziyo yake makare kare kuti kufa kwangu zvarova ndisei pachuru ndigojurujiwa nevanodida pandina kutaura panguva ino mpasi rose rakaterera kufa kwevatsvene hakuzi hauzi mufudze wenyika ipfimbi iyo ichashandikwa najesu rimwe zuva otaura ndakachengeta spoti spoti ndinofamba ndichitsvaka vandakachengeta pasi rino vatsvene vachatumbuka sehowa mata akaparidza vhangeri rekudzoka kwajesu Kaverenga muna Titus chapter 2 verse number 13. Inotiyo naizvozvo takatarira tariro inofadza yekuonekwa kwaJesu. Tariro inofadza ndeipiko? Ndiyo iyo Jesu Kristu achadzoka, achadzoka pasi rino. Eh, Mabasa chapter 1 verse number 11 inotiyo Nhaimi varume veGarirea, makamirirei makatarisa mudenga? Uyu Jesu amuri kuona achikwidzwa negore achienda kudenga achauya saizvozvo sezvamamuona achikwidzwa ndokamudzokere kaachaita meso ose achamuona hakuna chinonzi rapture bhaibheri shoko ramwari rakonfema kuti aiwa mukomana achamuka panouya jesu kristu mabasa akadungudza zvikanzi achauya sezvamakuona achienda zvakazarurwa wani vhesi number seven dharira yanouya nemakore meso ose achamuona naivo vakambaya vachamuchema hongu ameni anouya nemakore hama dzinodiwa regai ndikutaurirei kana ndakamira pano kudai nguva dzacho hadzizati dzichiri kure kwabviwa ndokwava kure mdikano kwava kuendewa ndopadhuze vechishona vakatiwo ukaona gudo ratota mahobi ziva kuti mubvumbi wabvira kare ukaona nyika yashakara sechidhakwa nyika yava zvayavari yashakara semamvemve yashakara sehembe dzebenzi mudikani zviri kureva kuti kwava kuendewa paa padhuze zvioneso zverumuko rwechipiri zvese zviri kutaridza Wana wakuita musikanzwa mukati medzimba havachadzoreki chero ukati naiwe bi mwana wangu vana vasutsiwa nemadhimoni endo pasi zvakutaridza kuti tarira yanouya nemakore meso ose achamuona mukati medzimba vana baba nana mai madivhorse azati achiri ende nhamo vana vachina have yekuchata vanhu havachina hame yekumentena mamarriages sezvaaitwa kare makadei tarirai anovuya meso ose achamuona mukati medzimba vanhu vakuda vaprofita venhema kudarika zvavaiita pakutanga vanhu havachina hanya nekunamata vanhu havachina rudo vanhu havachina rudo makadei tinoziva kuti kune rumuko rwechipiri Bhuku ra Matthew chapter 24 rinodorongodza nekudurungudza nekutsanangudza nekuburitsa pachena zvioneso zvekuuya kwaJesu. Muchanzwa guhu redzihondo, nyika dziri kumukirana, vanhu vachamukira utungamiri hwenyika kuna naSenegal nekuna naGuinea nekuna naCameroon vari kumukira utongo huripo, vakuna naBelarus vari kupandukirana zvikasinzi muchanzwa guhu eh, guhu remaearthquakes manatural disasters kuzimbabwe three years ago or two years ago takabva kuexperienza mafashamira emvura secloni idai izvi zvese izvi zviri kunangisa tarira yero yane makore meso ose achamuona tarira yero yane makore meso ose achamuona saka mata anotii ndinoziva kuti hazvanzi yangu ichamuka ndaomba kuvhunza wakagara mumba dai mukoma mukarwara mukafa hazvanzi yenyu ingataura wei pamberi pevanhu kuti ndinoziva ini kuti hazvanzi yangu parumuko rweratsvene ichamuka ingataurei Ndati murume wako angataura here panana tezvara kuti haa ah, madhamu vatisiya asi pachamuka vatsvene tichakumbana navo kana kuti anotoimba kuti jesu unodambura makashu satani change chakandisunga vamwe vanhu parufu vakanzwa kuti nganafa vanototi hemeni asi razaro paakafa hazvanzi dzakamira zvikanzi aiwa ishe jesu kupupura pamberi pajesu kundozviziva kuti muri mwari vakarurama ndimi musiki werino pasi asi hazvanzi yange yafa afa musipo asi ndinoziva kuti parumuko ndinokumbana naye tinokumbana naye tinokumbana zvimwe zvacho zvinokonzerwa nemhando yeshamwari dzako nhai baba ini mhando yeshamwari dzenyu ndivanani dzatinakuvhunzai dzamukati mabhururu enyu vamwe mabhururu avo anoswera kubhawa wobva watoswerawo kubhawa nemabhururu iye asingana Ndandivhunza Razaro bhururu wake na Jesu Kristu. Vamwe mabhururu avo ndezvipande kuita zvimbazo chete chete kumbazurisana. Ndo mabhururu ake. Vamwe mabhururu avo mabhururu pa masmall house. Vamwe mabhururu avo mabhururu pakubira makambani avanosevenzera. zvekuti musi waanofa matestimonies neumboo hwavanopa vanototi ameno parumuko mwari ngatiitire nyasha nekuti vanoziva zvinorova zvavaiita mabhuru vako ndeapi Razaro shamwari yake yakanga ari Jesu Kristu. Mudikani, pane rumuko rwevatsvene. Shamwari dzaJesu ndidzo dzoga dzichamuka sezvataurwa naMary akati iye ndinoziva amata ataura kuti parumuko rwevatsvene tichasangana nabhururu wenyu zvinewo bhururu yako bhururu wako in'anga uchamuka here tikasangana najesu iye jesu nen'anga zisikaonana Verse number 25. Jesu akati kwaari, ndini kumuka neupenyu, unotenda mandiri, kunyange akafa achararama. Mumwe nemumwe uri mupenyu unotenda mandiri, haangatongofi unotenda izvozvo here vhesi number 27 akati kwaari hono ishe ndakatenda kuti ndimi kristu mwanakomana wamwari vhesi vekudisa machena jesu vakatarira izvozvo akatarisana nemajudha vaida kumuuraya vhesi namba 35 inotiyo jesu akachema akachemei akachema makuva evanhu vakanga varipo vakanga vasingazosangani narazaro parumuko rwevatsvene akanga akatarisana nemhondi dzaida kuuraya vanhu vakanga vari kuramba kutendeuka mudikani ndiri kupresenta meseji iyi ndakatarisana nevanhu vane nhau rakutaura munhu wamwari vese vari kukakavadzana neshoko ramwari mufudze wenyika jesu wakavachema vari vapenyu vakabatwa mavoko pakaita nhamo mbiri jesu achichema vapenyu vapenyu vachichema razaro Vapenyu zvaiva zvitunha Razaro waenda kundomuka pakaita mapisha pisha mudikani ndoda kukutaurira kana pfungwa dzako neupenyu hwako uchiresista jesu kristu jesu anokuchema uri mupenyu zvakaitwa faro pana exodus chapter 13 vasvika pared sea ava kuda kurwisana nevanhu vamwari bhaibheri shoko ramwari noti neusiku ihwo meseji yakasvika kudenga zvikasinzi if you are interested in these egyptians you may take advantage and get body vii muvaone vari vapenyu vakachemewa vari vapenyu nengirozi kudenga zvikanzi nadzoi dzafara iye ari mupenyu kureva kuti upenyu hwake hwaraviwa hwaiswa murusero rukawewa rukapepetewa akaonekwa kunzi uyu ava mufudzi wenyika mudikani uda kukutaurira kana usina jesu kubva pawakabarwa kana uri pauri ipapo tsvakau panonamatiwa hoti ndisvikewo pano ndiri chitofu chemanje asi ndanzwa shoko rajesu kristu renazareta anoponesa ndauya kuzoponeswa ndoda kuponeswa ndiri mtadzi mwari wevatadzi achakuregerera ropa rajesu rakaenda pakuchinjikwa jesu akachema vanhu vakasindimara mwoyo akavachema vari vapenyu unogona kusara kufamba mdikani uri mupenyu unogona kusara ufamba mbikani uri mupenyu ugochemewa uri mupenyu regai ndiverenga mavhesi okupedzisira Verse number 34. Akati mamise piko vakati kwaari ishe huyai muone. Verse number 35. Jesu akachema misodzi. Verse number 36. Ipapo vaJudha vakati tarirai waimuda sei asi vamwevo vakati uyu wakasumudza meso emapofu haazaifanira here eh, hazaigona here kuti uyu arege kufa here vhesi number 38 ipapo jesu akafa zvine shungu mukati make akasvika pabwiro iro raiva bako nebwe akanga akasvikapo vhesi number 39 jesu akati bvisai bwe vhesi number 42 asi ndakanga jesu akati akunamata akati asi ndakanga ndichiziva kuti munosindinzwa nguva dzose asi ndakazvireva nokuda kwevazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma wakati areva izvozvo akadaidzira neziguru akati razaro buda ipapo akanga afa akabuda Hama dzinodiwa, ndakuzivisai pachena kuti Jesu Kristu akadeedzera akati Lazaro buda. Ndati muone chunhu ichi. Jesu ndiye ane simba rekumutsa vakafa vedu. Akaita drama achizama kuita akaita fast forward the resurrection morning akadeedzera Razaro buda, Razaro akabuda. Kudeedzera paachaita nezuva rekupedzisira hwamanda yaMwari yekuna vaTesalonika paicharira ichadeedzera vakafa vakafa muna Kristu Jesu vachatenda kumuka vachatumbuka sehowa the same voice rakati Razaro buda rakati muzive chinhu ichi Jesus had to be specific. Aifanira kudeedza Lazaro chete. That's why akadeedza nezita rokuti Lazaro buda. Dai akangoti buda vose vakafa vaine vakabuda. But akasapresa vamwe vose kuti adeedze Lazaro uyo waakanga aine misheni naye. Akati Lazaro buda akanga afa akamuka. Kune rumuko rwevatsvene pazuva rekupedzisira. Mudikani. ndoda kuita ko wakagara kwawakagara kuti hama inodiwa uri pawakagara ipapo hachizi chidiso chako here kuramba kuita mufudzi wenyika kuita chiseko cherino pasi Kuita mfakosi. Nyika ino hauna kuinjoya. Nyika ino uya wotadza kuinjoya. Nakuti uri pauri papo bikani. Mbosiya kuita zvaunoita. Wakaterera meseji ino. Uzvitsunye. Ukanzwa uchirwadziwa uzive kuti hauna kurara. Kuti bikani ndiri normal here ini pandiri pano. Kwasvika pazera rawasvika ini. Uchituka Jesu. Svika pazera rawasvika ini. usina mwari waunonamata usvika pazera rausvika iri uchivirira neshamwari dzembanje uchivirira neshamwari dzinotora varume vevanhu uchivirira neshamwari dzinotora vakadzi vevanhu uchivirira neshamwari mbavha uchivirira neshamwari dzinoroya dauni panguva inodikana ive turning point yeupenyu hwako uchiwirira neshamwari dzinodeedza mazita evakafa chiwirira neshamwari dzinoenda kumakuva chinonamata vakafa zera rako iri uri mwana mudiki mudikana kubata poto yehwahwa uchimwa iwe kudhakwa muromo wako hauna kufitwa nekudhakwa bikana wakafitwa nekuimba mbiri kuna mwari nezvaakaita wakafitwa nekuita muvhangeri iwe upenyu hwako bikana kupfunya chisero kuvaprofita venhema uchinzi zvichaita uri kutonyanyisa kunyura bikana uchingonzi zvichaita wadini kupfunya chisero pamberi pajesu kristu akasika munhu nemufananidzo wake ndiye ega ane solution ari kuti nyika ino haigari nekusingaperi wakanopuwa matombo ekunzi urarame nekusingaperi kana shamwari dzajesu dzakafa watimo iwe shamwari yen'anga neshamwari yemuprofita dandi kunamatiri panguva yanobikana pasi rino harigari nekusingaperi Baravara handi mhanza nekukasika nyika ino inopera. Mudikanwa wadii kutsvaka ushamwari naJesu Kristu. Shamwari ndiyo shamwari inonzi Jesu ndiyo shamwari yeidi. Ndakutaurira dzimwe shamwari dzawakadzidza nadzo dzawaifunga kuti dzakapenga. Vamwe vacho vakakuramba, vamwe vacho vakatotisiya. Iwe wega wasara ukachaka dzimwe shamwari. dzimwe dzacho wakazisiya guruve wakarwara ukazifonera hadzina kuuya shamwari yeidi ndijesu kristu shamwari yeidi ndijesu kristu wadini kusarudza jesu samuponesi wako dandikunamatire mdikana wakaedza zvose zvakaramba but mata anotii dai manga muri pano hazvanzi yangu aizi yaifa presence yajesu inoreva upenyu munyikani kusvika pajesu muupenyu hwako unoreva kufamba kwezvinhu mukati meupenyu even ukafa hazvireve kuti jesu afeira da kunamatira panguva ino uri pauri pako Mwari wokudenga akuitire zvakanaka. Mwari wokudenga akuitire zvidhafu-dhafu. Mune simba muropa raJesu. Ropa risingashayi, ropa risina charinoshaya, ropa risina charinokonewa, ropa risina charinopomerwa. Zita raJesu rinoti rikadeedzwa madhimoni anovhunduka. rinoti rikadeedzwa satani anopanika rinoti rikadeedzwa n'anga dzinoshaya simba rinoti rikadeedzwa vaprofita venhema vanovhunduka rinoti rikadeedzwa madhimoni anotiza ndiro zita rinoda kudeedza panguva yanodikani zita rajesu wenazareta zita risina charinokonewa Zita rakasvika kumarinda Rigioni akapanika akavhumuka akati tiri vazhinji Jesi akadeedzera Rigioni akasara ari normal Zita rakasvika Jeriko rakadeedzwa nerombe rainzi Bartomeus mwanakomana waDhavheti ndinzwirei ngoni zvikaziva kuti ndikuitirei zvikanzi ndinoziva mune saizi yakanaka yemaziso angu akapiwa maziso ake ndinozita bikaro randiri kuintrodusa

Why ndikashaikwa pokuisiwa ndewandiri kudeedza kwamana akaselebretirwa rufu rwake nemajudha asi sande makuseni akamuka akati ndiri kumuka neupenyu anotenda kwandiri kunyange akafa achararama ndiye wanoda kuindoisa pauri Kudikani, for all these years, waenda matamatombo, for all these years, waenda kumakuva, uchinodeza zita la sekuru vakafa, deza zita la Jesu, akakunda rufu, ane kii dzerufu, ane kii dzemakuva, ndiye ane simba. kune kumuka kwevatsvene kune second coming kune second coming kune kumuka kwevatsvene mwari wekudenga akukomborerei akuitire zvakanaka toda kunamata newe baba wekudenga ndouya pamberi pechigaro chenyu ndiri mutadzi mukuru kudarika vakanditarisa nemhaka yevhangeri makandideedza ndinamatire vamwe vatadzi vandinotadza pamwe chete navo mwari wangu tarisai amai avo vakutotiza muchato aiwa jehovha vaitirei nyasha mudzorerezi rudo mukati memhuri yavo baba vakutiza mhuri yavo ivainavo tiri kuchema hama dzakatisiya vamwe takasara tiri derera tiri shirikadzi but tinofara nokuti matiudza kuti kune Kune rumuko rwevatsvene takasiyiwa nevadiwa vataida pati chatinoziva nekukasika vatsvene vedu vachamuka pakurira kwehwamanda nyika ino hairambi yakadai nokuti ikaramba yakadai mwari iri kunozvisungirira nyika yava kunanga kumawere kusina anogona kuidzora dai mwari nyika ino chiri chinhu chipenyu chaidai chaakunoputika dai iri indhastiri yava kunovharwa dai iri road yakuenda kunopera dai iri mota yakubuda fashion pane chatinoziva nyika ino iri maoko enyu ndimi muchapeta zano roruponeso rokupeta rungano rwenyika ino ruchapetwa najesu kristu mambo wemadzimambo achauya achitonga nekusingaperi nyika yose ichahwarara ichimuona yokuti ndiye ishe vemadzishe watangana takamirira mwari poresai vanorwara shaisai simba matombo en'anga dzerino pasi shaisai simba makona edzin'anga musunungure vanhu venyu muvape mhepo inofefetera pavanorara varati uvarare hope dzakanaka pavanofamba bvisai mamhepo muvageze pane zvakaipa zvavo neropa rajesu rakaenda pamuchinjikwa tonamata muna jesu rugare rekusingaperi amen